Yn y raglen hon, awn i fy roco i westy'r Riad El Fen, sy'n gartre i gasgliad celf y perchennog Vanessa Branson. Campwaith y pensaer byd enwog Richard Rogers sy'n dal ein sylw ym Barcelona, ond yn gyntaf cawn olwg ar westi capsiwl go unigryw yng nghanol prysurdeb maes awyr enwog. Yn ni yma ym maes awyr Gatwick ar gyrion Llundain, a mae rhan fwyaf o westai yn gwerthu'i hunain drwy i delwedd allanol. Wi'n edrych draw fanna, does 'na ddim delwedd allanol. Wel, mae'r gwesty yma dipyn yn wahanol, mae mewn lleoliad unigryw, mae o i bwrpas unigryw, yn nghanol yr mishmash adeiladau yn fanna.
Mae gwesty The Hotel wedi leoli yng nghanol maes awyr Gatwick. Cyfleustre a chynllun moethus o fewn gofod cyfyng yw'r syniad chwyldroadol fan yma. Mae hefyd wedi ddylanwadu gan westai capsiwl Siapan. Wel, ni wedi lawr star o'r maes awyr, ei ni bron yn danddearol fan hyn, ac mae'r golau porffor mae'n ychwanegu at y teimlad o gofaol na, ti'n bod. Ond pan mae ti'n gweld Yotel, wyt ti'n gwybod yn syth bod yn rhywbeth Siapaneaidd, yn dwyt ti? Yndi, mae'n ei ddeimlad nofel iawn i'r ystafell, um, fatha fel bod ti ar ôl long ofod neu rhywbeth. Yeah, yeah. A lle sa ti'n disgwyl gweld derbynfa yn wahanol iawn, yeah. mae'r gwesti hwn, ti'n checio dy hun fewn ar y peiriant yn mynd hyn, a ti'n dewis pa sawl lawr ti'n aros a ti'n talu fesu lawr. Ac ti'n cael dy cerdyn y dy allwedd yn fan hyn, a ffwr o ti. Come on, mor syml yn dweud. Yndi.
Come on, de. Felly, dyn ni 'di dod drwad i'r cyntedd yn fama, ac os dyn ni'n cael rhyw broblem efo tsiecio dy hun i fewn, ma' 'na bobl, ma' 'na wyneb cyfeillgar yn y gali yn fama. Be' 'di ti'n meddwl o'r lliwiau a'r cynllun? Ma' pob peth yn yym minimal iawn yndydi? A ma' 'na deimlad ffiwturistig, ma' pob peth yn wyn er bo' 'ne ychydig o binc yma sy'n creu awyrgylch tawel iawn. A ti'n dod yma i un pwrpas, i gysgu neu daro lawr am ychydig o orie. Er bo' 'ne dwtshys bach o hiwmor hefyd o gwmpas y lle. Fatha ffish.
Beth wyt ti'n meddwl am y ffordd ma' nhw 'di fframio yr ffenestri? Wel ti'n sylwi ar yr ochre crwn 'ma, ma' nhw 'di defnyddio hyn yn sawl lle yn yr gwesty. o'r ffont, mae'r hwn efo'r ochrau crwn, a hyd at ar y walid sydd ti'n disgwyl ei weld yn fflat, mae'r profile yn grwn, sydd eto yn rhoi teimlad reit retro i'r lle, ac yn reit gwahanol er bod y palette mor minimal. Ie, wel, ti yn gallu teimlo bod nhw 'di ystyried popeth, mae'n rhaid cyfaddau. Ydyn. Lawr y coridor yma mae'r sefylledd dryta, y rai dwbl, ac uh, fan hyn mae'r cynllun yn parhau. Mae'r ffenestri gyd fel y gwelwch chi gyda'r corneli crwn yma fan hyn. Dyma'r unig ffenestri sydd yn y stafelloedd mewn gwirionedd. Does na ddim olygfa allan o'r adeilad. Maen nhw i gyd yn gwynebu mewn. Ond uh, dyma'r stafell i ni'n mynd i weld, sef un o'r rhaid gorau. Wel, moethusrwydd i bawb yw arwyddau'r y cwmni yma, ond faint o foethusrwydd allwch chi wasgu mewn i 10 metr sgwar, meddach chi, yn wedi pan mae'r gwely'n edrych fel tedi cael ei gynllunio ar gyfer dwpi, sneezy a grumpy. Wel, dyma un o'r nodweddion mwyaf clyfar yma stafell yma, a mae yna amryw ohonyn nhw, achos pan mae angen y lle yno chi i wneud eich gwaith, Ma' 'na ford yn yn codi o'r wal fan hyn, ma' 'na gader fynna i roi o dan y ford, ma' 'na blygie a di ri fan hyn i blygio cyfrifiaduron mewn, ma' 'na gysylltiad y ryngrwyd fynna, ma' 'na MP3, ma' 'na olau i chi neud ych gwaith i gyd, popeth sy angen ynoch chi fan hyn. Pan ma' chi 'di gorffen ac am fynd i'r gae sgwâr, ma'r ford yn dod lawr, ma'r gader yn mynd nôl fyny i'r wal, y gola mynd off, a ma'r gwely Yn rhyfeddol, yn mestyn i'w lawn dwf. Yn dyw hwnna'n anhygoel. A gan bod chi ddim eisiau gweld pobl yn mynd a dod achos maen nhw trwy'r dydd a nos fan hyn, allwch chi dynnu'r blaen lawr a cau'r byd i ffwrdd. Mae'n rhyfeddol faint o sbort 'y chi'n gallu gywasgu mewn un sleisien o'r stafell, achos stafell yw e, mae'n posib yn nysu fe'n llwyr gyda'r drws sy'n fan hyn, gwbl breifat, a mae 'na gawod monsŵn fan hyn a does dim un modfedd o'ch corff chi'n saff rhag cwymp y dŵr o'r gawod yna.
A tra mae Aled drws nesa yn ei gapsiwl dwbl, dwi'n fama yn 'y nghapsiwl bach safonol sydd dipyn llai o faint, ond eto dwi'n teimlo gan bod y cynllun yn dynn iawn, maen nhw 'di gwneud yr eitha' o'r gwagle. Mae gennym ni ystafell lle 'dyn ni'n cysgu yn fama, gweithio, mae 'na storio ac ymolchi, gyd o fewn un stafell. Mae nodweddion fel y teledu a'r silffoedd wedi cael eu gosod yn ôl i greu y teimlad o le a gwacter o fewn yr ystafell. Eto, fel 'da ni'n gweld yn y cyntedd, mae manylion fel yr ochrau crwn 'ma yn cael eu rhoi yma ac acw o gwmpas y gwesty. 'Da ni hyd yn oed yn gweld bod y gwaith wedi ffrostio yr un cynllun ar cefn y wal yn y cawod, sydd yn atgoffa ni bod ni yn y capsiwl bach, a bod fi'n fan hyn yn yn cacŵn cysurus.
Be wyt ti'n feddwl, Delia? Wel, wrth i fod yma heddiw, da ni wedi gweld bod hi'n westy ymarferol iawn. Mae bobl wedi bod yn mynd a dod i ddefnyddio'r cyfleusterau fel cawod ac i ymlacio. Ie. Yeah. Achos oedd dim rhaid nhw fynd i'r drafferth i gynllunio rhywbeth mor bert a hyn. Ond maen nhw wedi creu rhywbeth special, yn dyn nhw? Yndi, mae'n becyn cynnil iawn ac yn foethus.

Dyma westy'r Hesperia Tower, hanner ffordd rhwng y maes awyr a dinas Barcelona, ac mae e'n gynllun cyhyrog, masculine, di-gyfaddawd yn dyw e. Dyw e ddim yn ymddiheurio am y ffaith bod gyda fe strwythur, mae e'n datgan ac yn dangos e i'r byd, fel rhywbeth o fatador yn mynd allan i gwrdd â'r tarw. Mae'r sgerbwd cadarn yn nodweddiadol o waith y pensaer Sir Richard Rogers. Ond o amgylch pob sgerbwd mae angen cig, a champwaith y cynllunwyr Josep Wanparé a Maria Vives o gwmni cynllunio GCA yw bod y cig o fewn y sgerbwd, a nid y tu allan. Wel, rhyw ffordd neu gilydd, ych chi'n gwybod bod e'n mynd i fod yn le prysur cyn bod chi'n mentro mewn trwy drws. Mae'n edrych yn brysur yn weledol, a mae'r strwythur allanol mor rymus i chi'n gwybod bod yna rhyw gynnwrf yn mynd i ddigwydd tu mewn fan hyn. A mae'r ardal agored 'ma yn y cefn yn teimlo i fi fel taw fe'n perthyn yn fwy, falle, i'r ganolfan gynhadledd sydd yn glwm i'r gwesty yn y cefn fan hyn. Wel, os 'y chi eisiau cadarnhad bod y gwesty 'ma'n mynd i aros ar ei drad, dyna fe i chi. Mae'r strwythur i'w weld yn glir fan hyn, yn y gwagle anferth 'ma sy'n agored hyd at y chweched llawr. Mae e'n riot o le, yndyw e? Ac wy'n siŵr bod e'n mynd i fynd yn fwy cyffrous, wi'n credu, wrth bod y noson yn mynd mlaen.
Gaerdydd, y pensaernïaeth gan Richard Rogers, yr un a gynlluniwyd â'r Pompidou Centre y Millennium Dome ac hefyd y Senedd yn Gaerdydd sy'n mynnu dy sylw di. Ond yn y nos, mae dy sylw di'n mynd yn hollol i'r cynllun mewnol 'ma. Mae'n awyrgylch secsi iawn, mae'r golau 'ma'n dod yn fyw, fatha bod rywun 'di bod yn yn tynnu llun efo rhyw sbarcler, yn dydi? T'mo', mae'n wahanol iawn. Be' sy'n gwneud yr adeilad 'ma mor nodweddiadol o waith Richard Rogers, wyt ti'n meddwl? Mae'n adnabyddus o fod yn dangos ei strwythur, mae fel tu fewn, tu fas mewn ffordd. Ac hefyd y defnydd o liw cynradd 'ma, ti'n gweld y pyst mawr coch 'ma, a'r llinellau llorweddol yn torri ar ei gilydd. So mae gen ti'r grisiau a'r lifft ar y tu allan i'r adeilad sydd yn gadael y gwagleuoedd i'r cynllunydd mewnol wneud be bynnag mae o isio hefo fo. Ie. Dyma'r gwesty cynta iddo fo greu. Mae o 'di cadw'r un syniad sydd yn y Pompidou Centre yn fan hyn.

Wel y ffaith fysa ti'n disgwyl gweld dy wely o dy flaen di ond yn lle 'da ni'n cerdded fewn i'r blwch sgleiniog du 'ma ac ma'n gymysglyd iawn yndydi dwi'm yn siŵr iawn lle dwi 'di cyrraedd i ddeud y gwir.
Na a 'drychan bob man a a ti'n estyn am bethe sy'n adlewyrchiad mewn gwirionedd yn neud y peth go iawn. Yndi a'r ffaith bo' gen ti sawl drws ma' 'ne dri drws o flaen ti a ti'n mynd i gerdded fewn i i dy hun rywsut yndydi? Ie ie ie ie. Ond ia 'dyn ni yma yn yr ystafell ma' Olchie sy'n dwbli fyny fel ystafell wisgo dwi meddwl. Ydi a yn yr ystyr 'na ti'n gwbod falle bod e yn neud sense on'd yw e achos yy y peth dwetha ti isie neud pan wyt ti'n do' mas o'r stafell am wn i yw gwisgo ac yn beincio a wrth gwrs ma' 'na ddigon o ddrycha 'ma i neu' hynny on'd o's e? A wedyn gadal on'd yfe? Ie roi Jac fyny dola.

Wel, m- ma' rhoi bwyty ar ben adeilad tal, ti'n gwbod, dyw e ddim yn syniad mor angyffredin â hynny, ond ma' hwn yn brofiad cwbwl wahanol, yndyw e? Yndi, mae'r ffaith bod ni yn y gromen wydr yma sy'n lapio amdanon ni yn creu profiad anhygoel wrth i ti allu edrych allan ar Barcelona. Mae hwn i fi yn teimlo fel taw fe'n perthyn mwy i gynllun gwreiddiol i gampwaith Richard Rogers nag i i gynllunio mewnol y gwesty, rhyw ffordd. Yndi, ti'n teimlo fel bod 'na fwy o barch, rili, i'r strwythur mae 'di greu, bod e 'di creu rhywbeth mor ffiwturistig, a bod nhw 'di cadw'r cynllun I gyd-fynd â hynna, yndydyn? Ie. Nefi, ble wnât ti olygfa, yndyfe? Mae 'na lot o bethe yn y gwesty 'ma wi'n licio'n fawr iawn, ond hwn sy'n gwneud iddo fe weithio i mi, mae rhaid cyfadde. Mae fel coron ar yr adeilad mewn gwirionedd, yndyw e? Yndyn.

Ni ar yn ffordd drwy fwrlwm strydoedd Marrakesh ym Morocco i ymweld â gwesty'r Riad El Fen. Yn draddodiadol, cartrefi masnachwyr oedd y Riad, yn syml, tŷ sy'n amgylchynu gardd mewnol. Wedi sefyll tu allan i sawl adeilad dros y blynyddoedd a wedi dweud bod nhw ddim yn bradychu'r hyn sydd oddi mewn. Wel, dyw erioed i becyn wired ag yw e fan hyn mewn gwirionedd, achos tu ôl i'r adeiladwaith amrwd mae yna ysblander gwirioneddol. Ond oni bai am y ffaith bod fi'n gwybod bod y rhyad elfen

Wrth i ni gamu dros y trothwy fan hyn, 'yn ni'n gadael dwndwr y Medina tu ôl i ni, ac ambell waith mae'n gallu bod yn 50 gradd tu allan fan'na, felly mae'n bleser mewn gwirionedd i gamu mewn i'r pwll llygoer tywyll coch, coch, coch 'ma. A mae o'n brofiad eglwysig bron a bod, achos mae'r mae'r golau'n edrych fel thusser mewn eglwys gyda'r gleiniau coch a glas bendigedig 'na, a wedyn yn ychwanegu at y teimlad eglwysig 'na, Mae 'na ffenest uwch 'y mhen i fan hyn sy'n taro jyst ychydig bach o olau mewn dros y llawr duedd gwyn hyfryd. Mae 'na ryw, ryw ddirgelwch amdano fe hefyd sydd yn tynnu ni mewn. Wrth i ni gerdded mewn trwy'r cyntedd sydd yn aml ystafellog ac yn dolenni i ffordd mewn i'r adeilad fel mae'n digwydd, mae 'na sawl cysyniad artistig i ni'n werthfawrogi ar ein taith. Draw fan acw, er enghraifft, mae 'na lwpanau lliwgar wedi'u gosod allan ac mae'r rheiny wedyn yn cael eu adlewyrchu yn y drych llawer mwy tu ôl sydd wedyn yn cael eu adlewyrchu yn y llun haniaethol 'ma gan Bridget Riley tu ôl i mi. Felly, y teimlad 'ych chi'n cael yw bod y posibiliadau o osod celf o fewn y strwythur wedi cael llwyr ystyriaeth. Mae'r celf o fewn yr adeilad yn rhan o gasgliad personol y perchennog Vanessa Branson, chwaer Richard Branson. Cynlluniwyd y gwesty gan ei phartner busnes, Frederick Shawl. Wel beth yw'r argraffiadau cyntaf di Leah? Wel mae enw'r gwesty, sef Riad El Fen, yn golygu yn Arabic crefft a hip mewn slang lleol. A dyna'n union beth ni wedi gweld yn sydyn iawn wrth iddo fewn i'r gwesty. Mae gen ti'r crefft Mae gen ti sawl bwa ar ffyrdd gwahanol. Ac eto mae gen ti'r hip, mae gen ti'r slipas traddodiadol 'set ti'n disgwyl weld yn Moroco. A wedyn mae'r sgidiau pêl-fasged modern 'di cael eu gosod yng nghanol nhw 'lly. So mae o'n chwareus iawn, a hefyd mae'r lliw yna mor gry, mae gen ti'r coch, sydd yn gwbl wahanol i be' ti 'di weld ar strydoedd tu allan lle mae'r paled yn llawer mwy unlliw 'lly. Ie, ac yn lluchlyd iawn. Ond unwaith i ti'n cyrraedd diwedd y cyntedd 'na, diwedd y coridor tywyll 'na, 'yt ti'n dod allan mewn i hwn, yn dwyt ti, tybed? Yndi, mae'r cyferbyniad yn anghyhoel, dydi? Timod, ma- ma' hwn yn edrych fel 'ta e wastad wedi bod 'ma, yndyw e? A mwy na thebyg mae e. Ond beth maen nhw wedi gorfod ychwanegu ato fe i wneud e'n westy, ti'n meddwl? Wel, yn y gwaith yym adnewyddu neu adfer yr adeilad, mae'n siŵr bod nhw wedi mynd i gymaint o drafferth i gadw mor dynn â nhw'n gallu i be oedd yma'n wreiddiol, ond hefyd yn creu yr elfen newydd 'na wrth roi yym pethe diddorol ar bob arwynebedd a bod 'na elfen o sypreis yn bob twll a chornel. 'Yn ni'n camu mas o'r ardd ganolog nawr, nôl i gorff yr adeilad, ac yn syth, 'ych chi'n teimlo'r oerfel 'na a'r tywyllwch. A dyna beth sy'n neud cynllun Rhiad mor dda, mor arbennig, achos ma' posib dianc rhag yr haul tanbaid 'na ar unrhyw adeg. A ni nôl fyn 'yn nawr yn y twnnel coch tywyll cyfoethog 'ma. Ac yn erbyn hwnnw, wrth cwrs,

A wedyn trw fan hyn i mynd allan i ardd arall ac yy yn y pen draw fyn 'na y pwll nofio neu un o'r amryw o bylloedd nofio yn yr adeilad. Wel dyma un o'r yy sefyllfa gore yn y gwesty ag am wn i oherwydd bod ti'n cael mwy nag un stafell mae yn teimlo fel dy gartre bach dy hunan yndyw e? Oes, fel ti'n dod fewn i'r ystafell mae gen ti le ymlacio, mae gen ti'r soffa dwfn yn fan 'na sydd yn draddodiadol yn Moroco ac hefyd mae gen ti'r ystafell wely enfawr 'ma a'r bath yn fan 'na yn sefyll ar draed ei hun. Mae gen ti lot yn mynd ymlaen o fewn un ystafell. Ie. Mae bron yn edrych fel plaster wedi bolisio, yndyw e? Wel dyna be di'r Tadil Act, ydi y proses o llifnhau a sgleinio'r plaster neu'r leim i i greu hyn am ac wrth iddo fo fynd drwy gyfnod amser mae o'n mynd i fod yn newid. A hefyd ma' nhw di gosod manylion o amgylch yr ystafell sydd yn edrych fel styds ond mewn gwirionedd gwydyr den nhw di neud â llaw di gosod fewn i'r wal leim ma. Ma' gen ti'r yym patrwm geometrig eto twist cyfoes ar hen batrwm. Mae e bron yn edrych fel studs yn glynu dau ddarn o leder at ei gilydd, yndyw e? Mae'r waliau'n edrych tym bach fel lledr mewn gwirionedd, yn dydyn nhw? Wel, dyna'n union beth sgen ti ar y llaw, sef yr lledr cefn camel yn fan hyn, wedi cael ei wnïo â llaw, sydd yn hyfryd, dydi? Ydy, mae e, mae e. Ond mae yna gasgliad diddorol o gelfi yma hefyd, yn does e? Timod, mae gen ti ford draw fan'na o'r 50au a 60au, coesau angular 'na, yndyfe? Timod, a hwn wedyn sy'n amlwg yn dod o'r 20au, ti'n gwybod? Mae 'na gymysgedd fawr o o wahanol bethe hyd yn o'd yr y tecstilie t'mo' ma' hwn yn hen beth i neud â llaw. Ma' bob peth yn grefftus iawn ac yn yn gain yndydi? Ie.
Ond y fantes fawr wrth gwrs o fod yn y stafell gore yn y gwesty yw bo' 'na bwll nofio ar ben y to i fyny'r grisia coch. Nid yn unig bo' gen ti ti'n gwybod, dy deres dy hunan a dy bwll plunge, fel 'yn ni'n gweud yn Gymraeg. Ond mae 'na wydr ar hyd gwaelod y pwll plunge fel bod ti'n gallu gweld trwyddo fe mewn i'r ystafell! Yndi, sy'n galluogi digon o olau i dreiddio fewn i'r ystafell. Mae'r lle'n llawn cwyrcs, yn dydi? Ydi, mae e.

Mae'r nenfwd mae'n arbennig, yn dweud? Yndi, drwy'r gwesty, dyn ni'n gweld bod nhw'n arbrofol iawn gyda'r defnyddiau ac yn fan hyn mae gen ti'r gwydr yn gorchuddio'r to a mae'r siâp wrach o'r syniad sut ti'n cael trawstiau yn mynd ar hyd tro traddodiadol, ond yn fan hyn mae'r drych mwyaf ffantastig sy'n edrych y fatha rhyw art deco, yn dydi? Ydy mae o, ie.
Ond y bar rwy'n credu yw licio fwya iddo, achos mae'r bar yn edrych fel 'set ti 'di camu mewn i ryw fyd arall, dyw e? A mae'r ffordd maen nhw 'di goleuo fe, y poteli i gyd yn sefyll allan, mae e'n wincio arnat ti wrth bod ti 'di mynd trwy'r drws, yndyw e? Dewch i'r bar! Dewch i'r bar. Beth wyt ti wedi mwynhau fwyaf beth yw'r gwesti yma? Um, y ffaith bod yna gymaint o syniadau gwahanol o fewn y gwesti Sti boutique ma t'mo mae o'n yym chware ar ddefnyddia prosese a crefft ma' syniade'r cynllunydd ma' nw'n ddiben draw yndyden? Hmm. Fi'n credu bod e 'di llwyddo i greu rwbeth modern a retro ond heb golli yr twtsh Morocaidd 'na ti'n w'od? Ma' hwnna'n gamp fi'n credu.